Аллаһума зидна ильман нафиан йа раббал әләмин, инде Раббыбыз безләргә хәерле гыйлемнәр алып, шушы гыйлемнәребезне файдалы итеп кулланып яшәргә насыйп әйләсә иде. Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләмнең тормышында һәм инде без мөселманнарга инде игътикадыбызда инанырга тиешле булган инде бер зур, олуг бер вакыйгадыр. Һәм инде динебездә шушы Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасына инде бәйле рәвештә инде сүрә дә бар, ул Исра сүрәсе. Һәм инде карасак, Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы ул нәрсәсе белән башка вакыйгалардан аерыла һәм ин нәрсәсе белән ул безгә кыйммәтле дип карасак, иң беренче чиратта Исра ул инде Аллаһ Тәгалә каршында пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләмнең олуг бер могҗизасы дип әйтик. Ягъни, Пәйгамбәрбез салләллаһу галәйһи ва сәлләм вакытында, менә сез күз алдыгызга китерегез, Пәйгамбәрбез салләллаһу галәйһи ва сәлләм бер төн эчендә, ягъни шушы Мәккә җирлегеннән Әл-Әкъса, изге җирләргә барып, аннан Аллаһның каршына, инде күккә инеп, Аллаһ белән очраштым дип, инде Пәйгамбәрбез салләллаһу галәйһи ва сәлләм җиткергәч бер төн эчендә, инде бәндәләр бу әйбергә ышанмадылар, инанмадылар. Һәм кире кактылар һәм әйттеләр, Пәйгамбәребез пәйгамбәр тилергән, әй, ул начар сүзләр сөйли, ялганлый башлады, дип, инде шушындый сүзләр әйтә башладылар. Һәм инде Исра һәм Мигъраҗ вакыйганасының иң беренче, төп, инде гади генә әйткәндә максаты, ул Аллаһ Тәгалә каршында шушы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва салләмгә бирелгән могҗизаны кабул итеп, күңелебездә инану һәм инде шушыңа инанып яшәүдер. Һәм инде шушы вакыттан соң пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи ва сәлләм инде кайтканнан соң, инде шушы пәйгамбәребезне кабул итмәгән Корәеш кабиләләреннән булган Мәккә мөшрикләре әйттеләр, инде пәйгамбәр ялганлый дип, һәм Әбү Бәкергә килделәр, әйттеләр, менә синең дустың, синең якын иткән кешең, пәйгамбәр Инде ялган сөйли башлады, ниндидер бер начар әкиятләр сөйли башлады, дип әйтеп, инде хәтта Әбу Бәкерне инде шушы юлыннан, пәйгамбәребезгә иярүдән, пәйгамбәребезне тыңлаудан кире алып китәселәре килде. Әмма ләкин пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләмнең инде дөреслегендә, хаклыгында Әбу Бәкернең һич тә шиге юк иде. Һәм менә шуңа күрә аңа килеп әйткәч, Әйе, менә пигамбәр, Мөхәммәд шулай дип сөйли, дигәч, әйе, Әбү Бәкер әйтте, әйе, аны, әгәр дә Аллаһның илчесе, әйе, Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәлләм бу сүзләрне сөйли икән, мин аның барча сүзенә дә инанам, әйе, ул бер вакытны да ялган сөйләмәде һәм янган сөйләмәс, дип, инде аның сүзләренә ул исбатлау бирә. Һәм менә шуннан соң Әбу Бәкергә инде нинди кушамат, нинди зур, олуг бер дәрәҗә бирелә, Әс-Сиддыйк, ягъни ө нде Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи ва сәлләмгә тугры, тугры дусты, һәрбарча сүзенә, гамәлен шушы динендә булган, яки дә булмаса хәтта тормышта булган әйберләрен дә аның кабул итүче дигән инде зур, олуг бер дәрәҗә бирә. Һәм инде шушы Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасының асыл бер максаты, дип әйтик, шушы безнең иманнарыбызга бер имтихан һәм иманнарыбызга бер ныклык кертү. Ягъни без Аллаһ Субхана Тәгаләнең динендә булган һәрбарча әйберләрне кабул итәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләмнән булган, аның белән булган вакыйгаларны без инде инанып күңелебез белән кабул итәбез. Һәм инде шушы Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасының иң хикмәтле ягы ул да булса, иманнарыбызга имтихан һәм Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи ва сәлләм бер могҗизасыдыр.